It is prachtich foarmjûn troch Monique Vogelsang dy't soks wol tabetroud is. It docht my wat âlderwetsk Amerikaansk oan, de kleurstelling en it is hiel moai hoe'tst de see deryn sjen kinste. Dat komt werom by de skifteyndieling, dat it kriget sa in moai en tige fersoarge gehiel. Al hielendal mei de typografy fan it binnenwurk. Dat is dien troch Jan Tiemersma, dêr't ik aanst noch wol mear fan sjen litte sil. De bondel is yndield yn fiif skiften en dy hawwe allegearre in biedwurd meikrigen út de Odyssee, sa't ek de efterflap de lêzer te witten docht. Soks suggerearret in beskate kohesy, in beskate struktuer. De dichter hat der in bedoeling mei, wol de lêzer in hânfet jaan of yn alle gefallen oan it tinken sette. Of is it oars net as dat de dichter ek in reiziger is, mei't de measte ferzen harren oarsprong yn it bûtenlân fine? Lit ús it earste fers der ris by krije. It eilân, it hûs. Dyn blik wie, wat dochsto hjir? Gie nei de grûn en op 'e nij nei my, en ik besleat te bliuwen. In guide foar de stiennen, in drûch rivierbêd foar de rein. Ik sei it goeie en do begûnst te rinnen en ik folge op in stap as tsien oeren oan ien, de stêd, de bûtenwiken troch, lâns it kanaal en de gielblommige greiden nei de see. Fan de greiden wit ik noch de skerprook fan krûden en blommen, it op 'e nij rûken hjir wriuwt my as sâlt yn 'e wûnen. Wy rûnen dêr. Do seist, Dit is gjin winnen, do hast de slach ferlern al lang ferlyn, dyn siel ferkocht oan witten. Sjoch, dat eilân, dêr is ús hôf en wy binne oars net as deade sielen. Ik begrypte it net en seach oer it stjonkende wetter fan 'e see en op de seiskantige basaltstiennen lei in opswolde fisk dy't eksplodearre doe't ik him hufte mei in stôk. Terms rotsjend fiskfleis spatten om myn skonken en dêr riisde in man út it wetter op. In swarte dûnser, moai en sterk en hy wraamde my foar de holle en ik sloech werom en hy foel en sei doe't er dêr lei, Nim har of lit har gean en ast har gean litst, dan sil se komme nei my. En ik sil ferzen skriuwe, want troch moaie ferzen sil ik dy weromwinne hjir by de see, dêr't ik de brâning hear, oer de skulpen op it sân, oer it eilân mei de fjoertoer en it wite hûs, oer de dyk dy't ik net mear fine kin, leit ûnder metersdjip wetter. Ik bin hjir op it eilân en it wite hûs is dêr. En ik wit, do wiest al efterom gien en do wennest dêr, earne efter de skeane blinen en de stikkene ruten. Do moatst dêr wenje, want ik sjoch dyn hûn, dy skyt hjir yn it gers en bylet tsjin de opgeande moanne. Do moatst dêr wenje, want ik socht yn de kelders en op de souders en ik fûn dyn fiskersark en in paspop mei dyn moaiste jurk en sels dyn earring yn de foarm fan in draak. Sokke lange ferzen, en ik ha net alle strofen foarlêzen, krije faketiids wat ferheljends oer harren. It wurd epysk soe faaks wat tefolle wêze en it is te min magysk om it as mearkeftich te bestimpeljen. Feit is wol dat sokke leechbydegrûnske eleminten, om it sa ris even te neamen, de tsjoen ferbrekke. Ik bedoel dat trouwens net negatyf. Ik doel bygelyks op it skiten fan 'e hûn. Sokke soarte ferzen steane mear yn DC. Mar ik wol even werom nei de sitaten fan Homerus, ek om dêr in foarbyld fan te jaan. Goed keazen is nammentlik it sitaat by it skift en tichterby. Mar kom, ik sil dy de lizzing fan Ithaka toane, dat leauwste. Hjir is de baai fan Forkys, de âlde skierket fan it seewiid, Dêr, op 'e ein fan de haven, de oliif mei langhalige blêden. De oersetting is trouwens fan Klaas Bruinsma. Mar dêryn, yn dat skift, wol Simon Oosting oan in oar en yn dit gefal fansels de lêzer it lân toane dat er goed ken. It moaiste fers yn dat skift is By in foto. By in foto. Hy lit in foto sjen, in selfie, fan in âlde man dy't by in bushok te wachtsjen stiet oan de dyk dêr't wy fan witte dat der lang gjin bus mear giet, dat dy dearint op in ferbrede feart. Hy seit dat dêr mear is as dat wy sjogge, dat er op krekt sa'n maitiidsjûn te fiskjen stie by de âlde brêge oer de feart, doe't dy noch smel en bochtich wie. Doe fleagen de swellen leech en woenen de ielen bite. Yn it ûndjippe wetter tusken it reid, sûnder kop, koene se noch oeren bewege. Dat er op krekt sa'n maitiidsjûn de earste waarme sinne fielde en hy de slach fan de stille wjukken fernaam. De ljip wie werom om te pronkjen en te roppen, want hy woe sa graach in sijke ha. En sa wie de ljip syn maat, want dat woe hy ek. En it sijke kaam en hy tommele en draaide en raasde en sloech op alle krieën en fûgels fan 'e see, en se hienen in broed en de piken ek, ûnder it tjirgjen en roppen en piepjen fan tûzenen fûgels, dat op krekt sa'n moaie maitiidsjûn de ljurk song foar him en syn faam dy't mei de bus kaam út 'e hege stêd wei. Se songen, oant de earste kûlebulten iepen wienen, it úthingboerd klappere yn 'e wyn, de ljippen fleagen en sy by de bus noch sei, Ik kom werom. Dat op krekt sa'n maitiidsjûn de fjildman foarbygie mei op syn rêch in pûde grôtfol deade skrizen en sei, It is oer en wêr soest noch op wachtsje, man? Dat er doe sein hie, Ik sil wachtsje op 'e ljippen. Foto's komme mear foar yn 'e bondel en net yn it minste plak om't der in skift is mei de titel Gjin foto's. Yn dat skift steane yn myn optyk de wat mindere ferzen. De irony of paradoks wol dêr krekt dat de ferzen ferfalle yn in aardige omskriuwing, as blêderest dus troch in fotoalbum hinne. Mar se stige der net echt bopút troch wat ferrassends kwa taal of byld. Yn it folgjende gedicht bliuwt it wat yn it klisee hingjen trochdat in minskestream ferlike wurdt mei in wetterstream en in wurd as yndie stroffelje ik ek wat oer. Mar wa bin ik? It is oan jo as sjogger om dêroer te oardieljen. Dat dêrom no it fers It weromsjen fan in fiere stêd. It weromsjen fan in fiere stêd. De huzen steane, de strjitten lizze yn it âlde stramyn en nije neonljochten en reklamebuorden binne as de ûnbekende klean fan immen dy'st graach seachst en dy, no net mear werkend, do bist har net ferjitten. In woeste rivier sûnder in momint fan rêst, altyd fol fan twingend wetter sa is de minskestream hjir op motors, yn auto's en in inkeling te gean, dyn plak waard ynnaam troch in oar. En sa bleau de stream yn yndie deselde strjitten, hat de stêd gjin reden om werom te sjen. Freegje do dy no mar echt net ôf oft dat hjoed faaks oars wêze sil, omdatsto fan fier kaam bist. Dan moatte wy no nedich op nei de Feriene Steaten dêr't de titel fan 'e bondel wei komt, en dan fansels yn it bysûnder op nei DC dêr't de dichter in skoft wenne hat, Yn it skift DC steane ferskillende ferzen dy't ik hjirby foar it gemak mar Stream of Consciousness ferzen neame wol. Yn guon ferzen wurdt dat nochris fersterke trochdat de dichter wol haadletters brûkt mar gjin ynterpunksje. Inselde prosedee seagen wy ek yn it gedicht Marathon Dei yn Oosting syn foarige bondel Hûnewacht, om sa ek dy bondel efkes te neamen. As foarbyld út DC lês ik no de tredde strofe fan it gedicht Brookland DC foar. Bûten. Foar it hûs op de porch mei de grutte houtene stoel is it te hiet en binne te folle miggen om bûten te sitten. De strjitte is leech, aanst komt fêst de auto fan de rydskoalle fan de Etiopiër wol foarby. Hjitte en miggen deare buorman net, hy is fan hjir en meant lykas alle wiken it gers. In reade fûgel op 'e ûnderste tûke fan de beam sjocht nei binnen dêr't de piano yn 'e opkeamer falsk is. Myn elektryske gitaar hat nije snaren, aanst spylje ik blues yn C-mineur en buorman sil it hearre en syn tomme opstekke en wat sizze. Syn mûle sil ik lêze, Hey Mister Simon, have a good day today. It gedicht dat der foar my mei kop en skouders boppe de bondel DC en tichterby útstekt, is Kin in bierblik de heuvel oprôlje? Hoe't er dêryn Amearika sketst, mei in pear wurden de hollens en de fergiene gloarje sûnder te ferfallen yn lytsachtsjen. Krekt it tsjinoerstelde, der sprekt wat fan sympaty út, mei in pracht fan in lêste strofe. Kin in bierblik de heuvel op rôlje? In kâlde dei mei wyn de radio seit frij krêftich oant hurd en dat is fansels in wichtich part fan it antwurd, want rasjoneel. Mar ik moast ek fan hûs yn in foarstêd as in doarp. Hey, bisto dy Noar net yn it hûs fan Phil en Mary Pat? Nei downtown ride om net mear te dwaan, as te sjen oft alles der noch stie. In man kin dochs net de hiele dei oars net as yn 'e hûs sitte. Alles wie der noch, timpels as fan goaden en paleizen as fan oerwinners en ek de hege pylder fan triomf. Symboalen fan macht binne mar neakene stiennen. It moarmer, de kjeld, kleuren, alles iis en griis en wa't dêr giene, wiene passanten, figuranten, skuord út krantepapier en Pritt-plakt op it dekôr. Manlju kreas yn it pak, froulju kekke rokjes en op hege hakken. Fan dêr werom de tsjerken bylâns klonk noch it Praise the Lord fan alle snein finzen efter doarren, de pryster wie in bokser. Mei it himd út de broek stapte syn auto yn, Good day, brother, hearde ik. Ek sa Father hie ik sizze moatten, mar ik wie al fierder en ik ried noch likefolle liquor stores bydel. Mei lonkjende leaf moatst komme hjir, Neonletters en se komme dy't de lokrop hearre, want dy gûnzet yn de hollen, de herten it bloed. De kromme leart in ein fan alle dagen itselde paad, de lêst fan it hingjen by de liquor store, de rook fan âlde frituer. In Afrikaanske Amerikaan frege Sir, how are you today? en ik sei, net ferkeard, en hoe is it mei dy? En de frou frege om in dollar yn it blik. Langstme hat it beton je sêd makke, foar hoop is allinne mar plak yn de kieren. Fan dêr de heuvel noch oer mei de wyn yn 'e rêch koe ik it bierblik dat nei boppen rôle oer it strakke asfalt wol byhâlde op sa'n dei. Ik soe sizze, gean mei Simon Oosting op reis nei alle úthoeken fan 'e wrâld yn DC en tichterby.